Беләм, күпләр мине иң әшәке сүзләр белән сүгәчәк. Кәфер диячәкләр. Барысына да ризамын. Тик кешеләр, укыгыз гына, зинһар, укып уйланыгыз. Төп максатым хакыйкатьне күрсәтү, сезне бераз уйландыру, туган милләткә хезмәткә җәлеп итү. Хәзерге хезмәтчеләрдән файда әллә ни зур түгел шул.

Юлның тузанлы йомгагын сүткәч һәм ниһаять Истанбулга барып җиткәч, мин картаны кулыма алып, анда Чулманның зәңгәр сызыгын эзли башладым. Туган авылым урнашкан җирне якынча гына булса да төртеп күрсәтер өчен. Мин бит аннан чыккан кеше. Аннан чыккан кеше. Һәм аңа инде бер кайчан да кире әйләнеп кайтмаячак кеше.

Менә бу борынгы татар авылы Яуширмә. Биредә 1878 нче елда авыл мулласы гаиләсендә Гаяз Исхакый туган. Биш яшендә ул укырга өйрәнә. Соңрак Чистай мәдрәсәсендә укый, соңрак Казанга күченә. Кайчандыр авыл уртасындагы күл миңа диңгез булып тоела иде. Аның суларында әткәемнең зиннәтле йорты чагыла иде. Ул миңа Азан тавышларына әйбәт тормыш тели иде, ләкин мин үз язмышымны сайладым. Юлымның беренче тукталышы Чистай. Миңа ул ул вакытта урамнары киң, йортлары гаҗәеп зур шәһәр булып тоелган иде. Хәтта аларның берсендә авылыбызның бөтен халкы сыяр иде. Ләкин биредә без, тавыш күтәрергә курка торган шәкертләр һәм безнең кырыс мөгаллимнәр яши.

Бу кагыйдәне бозган булсалар, аларны кыйныйлар иде. Гаяз Исхакыйга күп эләккәндер, чөнки ул бик хисле кеше булган, беркайчан да мөгаллимнәрен тик кенә калдырмаган. Аларны авыр хәлдә калдырган. Теге яки бу сорауларына алар җавап бирә алмаган. Чистай мәдрәсәсе Гаяз Исхакый өчен күңелле чор булмый билгеле, шуңа күрә ул Казанга күченә. Җәдит чә укыта торган мәдрәсәгә укырга керә.

Мәдрәсәне калдырып, мин дөньяви мәктәпкә укырга кердем. Биредә рус телен укыталар иде. Мин инде аны төрле язулардан өйрәнә дә башлаган идем. Җәмәгать китапханәсендә мине магнит сыман тарткан рус китаплары тулы китап киштәләрен хәтерлим. Тик кызганыч, мин аларны укый алмас идем.
Не случайно Татар газетларының берсендә мөхәррир булганда ул юкка гына мәгърифәт азатлыкка беренче адымдыр дигән гыйбарәне кулланмый. Ярымач килеш Казанда яши башлаган унҗиде яшьлек егет беренче хикәясен яза, Кәләпүшче кыз. Ул аны ниндидер журналга җибәрә. Моның өчен акча түләүләрен ул белгән һәм бераз акча эшләргә булган. Безгә укытучылар мәктәбенә фетнә чыгаручы ике шәкертне эзләп полиция килгәләгән иде инде. Ләкин безнең шәкертләр җәмгыятен алар ача алмадылар. Без үзебезнең кул белән эшләнгән хөкүмәткә каршы чыккан газетаны чыгаруыбызны дәвам иттек.
Самое большое влияние на меня оказал Тургенев. Иң зур йогынтыны миңа Тургенев ясады, дип яза тәрҗемәи хәлендә Гаяз Исхакый. Аннары соң, әлбәттә инде, Толстой. Казанда Исхакыйниләр эшләгән соң, гомере буена эшләячәк эшен эшләгән ул, татар газетларын чыгарган. Түбәнге Новгородта мөселманнарның беренче корылтаенда мин эсерлар төркемен җитәкләдем. 1905 елның августында булган бугай бу хәл. Мине милләт өчен ялкынлы көрәш алып барган дип күрсәткән газетаны күрсәттеләр. Яшермим. Мин андый кеше. Компромисска барырга теләмәгән ул. Хөкүмәт өчен уңайсыз кеше була. Мөхәррир эшчәнлегенең дәвамы кулга алыну, конвой, Чистай төрмәсе камерасы. Казан губернаторына шуны хәбәр итәмен. 24 октябрьдә Гаяз Исхаковны Казаннан Архангельский губернаторы хөкеменә алып киттеләр. Гаяз Исхакый шушы камерада утырган. 1906 елның 23 декабрендә Мәхкәмә аны революцион пропаганда алып барганы өчен төрмәгә яба. Ләкин хәтта шушы шартларда да ул эшен дәвам итә. Төрмәдә бик әкрен барган вакытны мин заяга үткәрмәскә өйрәндем. Ул елларда мин повесть, драма, күп кенә хикәяләр, язма һәм памфлетлар яздым. Ә тагын Гаилә бәхете дигән роман иҗат иттем. Мин утырган вакытта хатыным мине һәм кызымны ташлап китте. Гаилә бәхетем әнә нинди булып чыкты. Ул елларда патша төрмәләре аша яхшы халык агыла. Кайберәүләре соңыннан танылган кешеләр була. Архангельски губерниясендәге сөргенемне Йозеф Пилсудский белән бергә үткәрдем. Польшаның булачак башлыгы белән бергә. Кеше бер читлектә еллар буена утыргач, ул иреккә бүре күзләре белән карый башлый. Мин качып киттем. Иң элек мин Петербургка, соңыннан Төркиягә барып җиттем. Шунда ук мине тынгы белмәгән татар дип йөртә башлыйлар. Мин ач идем. Җирле матбугатта басыла идем, әдәбият белән шөгыльләнә идем, җирле татарлар үткәрә торган һәр чарада катнаша идем. Төрекләрне артта калулары һәм тәрәккыятькә ярегәтләмәүләре өчен нык тәнкыйтьли идем, заманында татарларны тәнкыйтьләгән кебек. Күңелем төште. Мин янә өйгә, Россиягә җыена башладым. Онда мине яраткан, якын кешеләрем көтә. Кәрим Тинчурин, Галиәскәр Камал, Сәйяр труппасы, татар шагыйрьләре һәм язучылары. Ләкин милләттәшләр белән очрашудан соң бер ел да узмый, минем эземә төшәләр. Озак елларга ватаным чит ил була. Ул елларда күп кенә Россия язучылары да шундый ук халәтне кичерә. Инкыйлабның бөек хәбәрчесе Капри утравында җылы оясында утырып очышлар турында хыялланган. Без озак языштык. Хөрмәтле иптәш Гаяз Исхаков! Сез миңа җибәргән очерк максатына җавап бирә, сез мәдәни рус халкын татар әдәбияты белән бик уңышлы гына таныштырасыз. Горький хәтта рус сәхнәсендә пьесларымның берсен куярга да ниятли, ләкин насыйп булмаган. Тиздән Россия турында бөтенесе сөйли башлый. Әйтерсең лә Везувий уянган һәм ул бөтенесенә яный. Хәтта иң ерак төбәкләрдә яшәүчеләргә дә. Минем сәгатем сукты. Гадәттә йокымсырап яшәгән Россия кып-кызыл кратер бугазын хәтерләтә. Вакыйга артыннан вакыйга. Бөтенроссия мөселман корылтаенда Россия федератив демократик республика булырга тиеш дип игълан ителә. Идел-Урал штатын игълан итүгә әзерлек тулы көче белән бара. Ул элеккеге Казан, Уфа һәм Оренбург губернияләрендә булырга тиеш. Мин ул вакытта милли мәсьәләләр департаментын җитәкләдем. Һәм кисәк кенә кратер тып-тын кала. Халыкны кулга ала башладылар. Соңыннан большевиклар мөселман полкларын коралсызландыра, басмаханәләрне ябалар, газетларыбыз да ябыла. Һәм шуның белән шул.
Аяз Исаки Төркиягә сынга калып килде. Ул э, Аяз Исаки башта 1918 э, елда э, Уфадагы Төрек-татар милләт мәҗлесе таратылгач, ул

Цар заманында Ворошилов коммунист буларак, Азиз Хакида социал революционер. Дус булганнар. Аннан соң Алманияда булган вакытны яшәгән. Ворошиловка мөрәҗәгать иткән, ничек өйгә кайтсам, ничек булыр ди. Аннан соң алай да Ворошилов дилеп, эркәк мәрт инсан икән. Әйткән, юк, монда кайтмаса яхшысы булган җиреңдә тор. Бернәрсә гарантияле алмыйм мондагы вазиятне. Гарантия бирә алмыйм ди. Впервые скандально известный...
Беренче тапкыр Идель-Урал китабы татар телендә 1933 елда Берлинда нәшер ителә. Шул ук елны ул рус һәм француз телләрендә Парижда дөнья күрә. Аннары соң Токио, Варшава һәм Лондонда.

Сәгадәт калган бит. 1923 елда мин аны укырга дигән сылтау белән иң элек Берлинга, аннары соң Истанбулга алып чыгып киттем. Бик ярлы яши идек ул чорда. Кызымның бер стипендиясенә генә. Пьесаларымны Казанга җибәрә идем. Аларны куеп, берәр нинди гонорар түләрләр дип өметләнгән идем. Аннары соң Харбин була, соңыннан Токио. Бер җирдә дә тик утырмадым. Газетлар чыгара идем, агитация эшләрен алып бара идем.

Октябрь аенда булган иде. Ул мәрхүм Ирак Шәрыктагы Хайлар шәһәрендә, Маньчжуриянең Хайлар шәһәренә татар колониясе зияраткә килгән иде. Ана танышкан иде. Ул вакытта әле мин 16 яшендә гимназия шәкерте идем. Ул, әлбәттә, зур тәэсир калдырды миңа беренче этәргеч көч, Көз булды, шулай итеп үземне Татарстанның Орта Идел Уралының бәйсезлек хәрәкәтенә шулай итеп үзем хәзерләдем, кергән булдым. Аннан ике атна кадәр хайларда торганнан соң кире Мөгденгә китте. Мөгден дә мәркәз иде безнең.
Аннары соң Харбин була, соңыннан Токио. Бер җирдә дә тик утырмадым. Газетлар чыгара идем, агитация эшләрен алып бара идем. Табигый, шул сәбәпле дә Япониядә, Токиода

Нәтиҗәдә, инде мондан элек тә әйттем, Муктенда минем әним белән әтием нең юлбашчыгылыгында Милли байрак дигән газета чыкты, төрле ниләр, китаплар басылды, ниләр нитте. Аннан соң Аяз Исаки Шул 36 елларның азагында кире нигә Берлингә кайтты.
Алия Кыш 30 еллар азагына бирле минем тугры фикердәшем.

көнчыгышка таба куа. Һәм алар, куркыныч чикләрне узып, тагы да көньяккарак күчеп китә, күп очракта, Төркиягә.
Алманнар һәм советлар Польшаны басып алгач, табии, боларга да, бу иммигрантларга да яңа юллар эзләргә туры килде. Вә һәм Аяз Исаки шул 40 нчы елда Төркиягә кире кайтты.

Аның максаты, татар милләтенең йөрәгенә барып җитү. Ягъни аның фикерләрен татар милләтенә җиткерәсе килгән иде. Ул бит милләтенә хезмәт иткән кеше. Кайда гына яшәсә дә, кайда гына калса да, ул газиз милләте хакына тырышкан. Төркиядә ул вакытта һәм хәзер дә, әлбәттә, инде үз илләренең тарихы белән кызыксыналар. Бер хатында ул кызы Сәгадәткә болай яза, Истанбулга килә калсаң,

Һәм унҗиденче елдан соң да һәрчак куылган. Бүген дә Гаяз Исхакыйга мөнәсәбәт гади түгел, кемдер аны артык татар дип саный, кемдер киресенчә аны артык рус дип белә. Шөбһәсез ки, Гаяз Исхакый, бөек мәдәниятебезнең аерылгысыз бер өлеше, безнең мирасыбыз. Укып уйланыгыз. Минем төп максатым, хакыйкатьне күрсәтү. Сезне әз генә булса да уйландыру. Ниһаять, туган милләткә хезмәткә чакыру.